Isem Rena Balzan huwa magħruf fiċ-ċrieki xjentifiċi, imma huwa magħruf ukoll fost il-qarrejja tal-letteratura Maltija kemm bħala kittieba tal-proża kif ukoll tal-poeżija. F'din ir-rokna niltaqgħu ma' Rena sabiex nitkellmu magħha dwar il-kitbiet poetiċi.
Jiena bdejt nikteb żgħira ħafna, kont għadni tifla, jiġifieri nilgħab ma' tfal oħra. Għaliex ma nafx, kienet kont nara xi ħaġa tolqotni u noqgħod inqabbel. Jiġifieri dik ġiet veru spontanja. Dik meta bdejt. Imbagħad għadni sal-lum, il-poeżija jiena tiġi qisha berqa, nista' nara xi ħaġa tolqotni għal għarrieda u nkun irrid niġri niktibha għax inkella nitlifha l-poeżija. Imbagħad inħalliha xi ġranet, mmur naqra wara xi tliet ġimgħat, ħafna drabi ma jkolli bżonn immiss xejn. Imma nara li kollox qed f'postu. Imma ġifieri hekk tiġi l-poeżija jiena. Jiena sfortunatament ma stajtx nagħti kontribut kemm xtaqt fil-moviment qawmi mill letterarju għaliex kont qiegħda f'ħafna studju ta' xjenza għax jiena l-professjoni tiegħi fix-xjenza, però kont qed insegwi kollox u allura kont qed ninduna illi il-bixra tal-poeżija issa qed tieħu aktar bixra moderna, aktar qed nidħlu fis-seklu li ngħixu fiha, ma jfissirx li li ta' qabel kienu eċċellenti tajbin ta' ġifieri, għax jiena pereżempju Rużar Briffa jibqa' wieħed mill-favoriti kbar tiegħi, jiġifieri napprezzhom Dunkarm kollha. Però il-bixra tal-poeżija bdiet tinbidel. Li nixtieq ngħid hawnhekk imma illi kull poeżija minbarra l-ħsieb, li jrid ikun intens, il-ħsieb l-ħsieb importantissimu fil-poeżija, irid ikun hemm ċertu mużikalità, ċertu lirika, għax inkella mhix poeżija, inkella tkun sempliċement biċċa proża. Tista' tkun biċċa proża tajba, tista' ma tkunx, imma biex tkun poeżija irid ikun hemm ma jfissirx li trid tkun bilfors eh, vers jaqbel mal-ieħor kollha bl-istess sillabi kif kienu qabel, però eh, irid ikun hemm il-mużikalità. Jien noqgħod is-Siġġiewi u mis-Siġġiewi u n-natura nħobbha ħafna. In-natura fl-aspetti kollha varji tagħha, eh, annimali, xtieli, anka il-bnedmin jiġifieri. In-natura tispirani ħafna u mbagħad hemm l-ambjent L-ambjent li hu wkoll marbut man-natura u l-ambjent ukoll fl-aspetti totali tiegħu, għax aħna ħafna drabi l-ambjent forsi nqisu biss il-bini li hu importanti ħafna, forsi nqisu biss l-għelieqi li huma importanti ħafna, imma hemm ħafna fatturi oħra li huma importanti. Ħa ngħid pereżempju il-ħsejjes. Ħafna ħsejjes jistgħu jkunu forma ta' tniġġis. Iġifieri l-ambjent tittieħdu fit-totalità tiegħu fl-aspetti kollha tiegħu, anke aħna l-ambjent tagħna, il-bnedmin l-oħra ta' madwarna huma parti mill-ambjent tagħna, jiġifieri l-ambjent fit-totalità tiegħu. Dawk naħseb l-aktar li jispirawni jien. Jiena billi kif għadt il-professjoni tiegħi fix-xjenza u ħdimt ħafna fix-xjenza u f'riċerka, speċjalment il-bioloġija molekulari, u l-bioteknoloġija. U ovvja aħna ħana kull individwu l-isfond tiegħu, il-background tiegħu se joħroġ fil-kitba, ħaj influenzak. Iktar ma jkun hemm sfond background mifrux, aħjar. Iġifieri ma nistax ngħid illi x-xjenza influenzatni żgur. U għandi poeżiji illi illum stess nista' naqra waħda minnhom, illi influwenzatni x-xjenza bilfors. Bilfors, ma jistax ikun li le. Imma ma jfissirx li jiena nikteb il-poeżija bil-metodu kif nikteb ix-xjenza, jew nikteb il-proża, ir-rumanzi bil-metodu kif nikteb ix-xjenza. Għax għalkemm il-kreattività Hija trid tkun fit-tnejn u forsi lili għalhekk jixbhuni t-tnejn daqshekk, għaliex inħobb il-kreattività. Jiġifieri l-kreattività hija minn moħħ wieħed, imma il-forma kif jiġu espressi hija differenti. Allura tinfluwenzani bħala sfond, bħala background biex jiena kull individwu iktar ma jkun jaf affarijiet iktar ma jkun studja aħjar. Iktar ma jkun josserva u jara x'hemm madwaru aħjar. Imma mbagħad il-kitba, il-kitba tal-letteratura mod u tax-xjenza mod ieħor. Forsi dawk li bħali iterqu fil-labirinti komplessi u jixxabbtu mat-tliejaj weqfin tal-bijoloġija molekulari jifhmuni. u jifhmu l-għaliex bħal tifla żgħira nissaħħar il-ħin kollu quddiem il-ħolqien tiegħek. Mill-iċken fjura daħkana sal-ikbar siġra fuqana tgħaġġibni bil-qawwa melliesa ta' driegħek u bl-intensità niffieda ta' ħsiebek.